Узган атнаны Саба районы Олы Кибәче авылында истәлекле вакыйга булды. Тыл хезмәтчәннәре һәм сугыш чоры балаларына, шулай ук Бөек Ватан сугышында исән-имин туган якларына кайткан ветераннар истәлегенә һәйкәл куелды. Әлеге изге эшне район эшмәкәре Рифкать Шафиков башлап йөри. Үзенең гаиләсе, балалары белән киңәшләшеп, һәйкәл төзүгә иганәчелек күрсәтә. Туган як һәркемнең күңелендә зур урын били. Рифкать әфәнде дә үзенең яраткан Олы Кибәче авылын онытмый. Һәрчак авылдашлары белән аралашып, ярдәм итеп яши.
Инде сугышның авырлыгы безнең олабайларга да, сугыштан чыгып балаларга да төште. Бик каты төште инде. Ну, көттәдән уйлап йөридер инде менә шушы Сугышта үлгәннәр, инде үлгәннәр, аларны зурлап искә алалар. Инде гомер буе менә э, сугышның башына бахырына хәтле сугышкан кешеләр дә кайтып менә кайсы авыр тән җәрәхәтләреннән вафат булдылар инде. Аларга бигрәк тә авыр килә. Сугыштан соңгы елларда инде менә шу авылны аякка бастыру торгызу эшләре аларның җилкәсенә төшә бит инде сугыш чоры балаларына тагын шулай ук сугыш вакытында менә шуларны гел истә тота идем инде мин быел тугызынчы майда халыкка кузгалткан идем мин әйтәм шундый шундый һәйкәл салсак булышырмын дип семья белән балалар белән киңәште алар хуплап каршы алды И бер атна, ике атна дигәндә менә торгызып куйдык.
Авыл халкының берсе дә һәйкәл яныннан битараф кына узмады. Алар авылга Җиңү алып кайттылар дигән исем астында сугыштан исән кайткан батырларның исемнәре теркәлгән. Аларның саны 74. Кызганычка каршы, бүген ветераннарның берсе дә исән түгел. Авылдашларын һәйкәл ачу тантанасында кибәчеләр тагын бер кат горурланып искә алды. Тантаналы шартларда хәйкәлнең кызыл тасмасы киселде, мәңгелек ут кабынды. Бу мизгелдә барсы да бер минутлык тынлык белән илебезгә җиңү алып килгән ветераннарны, Бөек Ватан сугышы чорында үзләреннән күп өлеш керткән тыл хезмәтчәннәрен бер минутлык тынлык белән искә алдылар, хәйкәлне тере чәчәкләр, веноклар белән күмделәр. Бу чара мәктәп укучылары өчен дә мөһим.
Бу менә безнең яктан карасаң, иң беренче инде балаларга бик кайрак күбрәк инде патриотик тәрбия бирү бит инде. Һәм инде шушы менә авылына киткән барлык авылдашларын да искә алу дигән сүз бит инде. Дөресен әйтергә кирәк, бу безнең районда бер бу мондый һәйкәл беренче әле. Шушы авылдан киткән барсын да шунда исемнәре мәңгәштә калу өчен инде.

Үз гаиләсе белән хыялый кеше. Инде күпмедер еллар әле күп тә узмады, чишмәләр булдырып, халыкның күңелен күреп һәм изге җир, берсен дә чишмәдән изге әйбер юк, судан кадерле әйбер юк. Ә шул ук вакытта инде безнең шушы матур тормышка күп көрәшләрен куйган, беренчедән сугышта булып һәм сугыш вакытыннан соң аякка басу, аларны искә төшерү һәм инде киләчәк буынга моннан узган саен аларны искә алу һәм тәрбия алу, ул зур әйбер. Минем әйтәсем килә, чын күңелдән бик зур рәхмәт. Ул күңел белән эшләү, ул зур әйбер.
Чарада Теләче муниципаль район башлыгы Илдус Зарипов та катнашты. Ул да үз чиратында Олы Кибәче халкын һәйкәл ачылу белән тәбрик итте. Мондый һәйкәлне беренче күрәм, бу зур вакыйга тормышның, тынычлыкның кадерен белергә өйрәтә, диде ул үз чыгышында.
Бик зур вакыйга, бик зур бәйрәм. Менә бүгенге көндә без инде һәрвакытта тынычлыкны, тормышның кадерен белергә, илдә дә тынычлыкның кадерен белергә тиеш. Аларны белү өчен менә безнең балаларыбызга анда бик күп яшьләр, балалар килгән. Алар менә аларны күреп, бабаларын искә төшереп, җиңүне белеп, шулай үсергә тиешләр. Рифат абый ул Теләчедә туган, аның тормышы Теләчедә дәвам итә. Ул Теләчедә дә бик күп эшләр эшли. Аның чишмәләре, аның матур зоопарклары, башкалары бар. Ул һәрвакытта менә булсын дип, кешегә булсын дип. Тырыша, күңелен бирә, аңа бик зур рәхмәт. Һәйкәл ачылу тантанасына авыл халкы күмәк рәвештә килгән. Көн салкынлыгы, җил-буран да аларны куркытмаган. Шушындый изге эш башкарды, ышанып та булмый. Авылда һәйкәл барлыкка килү безнең өчен аеруча якын, кадерле, ди Тәнзилә Кашаева да.
Дулкынланып, сөенеп, менә килдек инде бу төшкә инде бүген. Рифкат әбигә рәхмәт инде, аны э, поддержать иткән кешеләргә бик зур рәхмәт инде. Минем менә әбиемнең дүрт малае булган. Шулар дүртсе дә сугышка китеп, берсеннән э, Мәскәүгә җиткән чүк, һәлак булган, өчесе сугышка китеп, икесе үлеп калган, минем әтием исән сау әйләнеп кайтып, Шушында хезмәт итеп инде картаеп үлеп үлде инде. Без шул сугыштан соңгы балалар инде. Безгә дә шуның сугыштан соңгы чорларның авырлыкларын күрергә туры килде инде. Ул гел исән-сау кайтты. Яшьтә ул вакытта инвалидлар бирмәгәннәр бит инде. Яшәгән инде, ничек булдыра алган шулай итеп сәламәтлеген картатып кайтып. Бик сөенәм инде, бик авылыбызны шулай зурлап, Рифкат абыйга бик зур рәхмәт белән әйтәсем килә инде һаман. Чишмәләр ясатты инде, шушылай менә уртасына. Аллаһ рәхмәте яусын, әҗер саваплары булсын.
Туган авылы Олы Кибәчедә хәйкәл торгызган Рифкат Шафиков үзенең изге гамәлен тормышта шулай тиеш дип кабул итә. Сугыш кырында башларын салган батырларның исемнәре хәйкәлнең мәрмәр ташларына уелган. Дәһшәтле сугыштан исән кайткан ветераннарны да киләчәк буыннарның белүен телим, ди иганәче Илмира Ахмәтҗанова, Иннар Ханипов, Теләче телевидениесе.